In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem, u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri li tahomli hu akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. X'jgħidilna il-mudell tar-ragħaj dwar il-mod kif Alla jieħu ħsiebna? Ix-xogħol tar-ragħaj kien wieħed mill-eqdem xogħlijiet li wieħed seta' jkollu f'Iżrael, anki qabel dak tal-bdiewa. Minħabba li l-poplu magħżul kien dejjem jivvjaġġa minn post għall-ieħor, jgħix fit-tined, u jmexxi l-merħliet minn mera għall-oħra. Li wieħed jieħu ħsieb in-nagħaġ ma kienx xogħol faċli. Hemm bżonn li tkun taf tajjeb x'għandek tagħmel u tkun kuraġġuż. Il-merħliet kienu kbar, eluf u anki għaxriet ta' eluf ta' nagħaġ. Kienu jqattgħu l-parti l-kbira tas-sena fil-beraħ. Biex tindukrhom kien meħtieġ ħafna attenzjoni u kura. Nagħaġ li kienu joħorġu 'l barra mill-merħla killhom jiġu imfittxija biex jinġabru lura mir-ragħaj. Peress li l-klieb selvaġġi, l-ilpup u anki l-ors kienu komuni u jieklu n-nagħaġ, ir-rgħajja ħafna drabi kellhom jissieltu ma' dawn il-bhejjem feroċi u perikolużi. Ir-ragħaj kellu letteralment ipoġġi l-ħajja tiegħu fil-periklu biex jiddefendi lin-nagħaġ. Ir-rgħajja kienu jbiddlu 'l xulxin bil-lejl biex dejjem ikun hemm xi ħadd għassa jipproteġi n-nagħaġ minn min seta' jattakkhom. In-nagħaġ u r-rgħajja tagħhom. Kienu jgħixu kontinwament flimkien. Il-ħajja tagħhom kienet tant magħquda b'mod intimu li n-nagħaġ individwali, anki jekk jitħallat ma' merħliet oħra, seta' jagħraf il-vuċi tar-ragħaj tiegħu u jmur ħdejh meta dan kien isejjaħlu b'ismu. It-Testment il-Qadim jitkellem spiss fuq Alla bħala r-Ragħaj tal-poplu tiegħu Israel. F'Salm 23, vers 1, insibu, Il-Mulej hu r-Ragħaj tiegħi, xejn ma jnoqosni. U f'Salm 80, vers 1, insibu, O Ragħaj ta' Israel agħti widen, int li tmexxi bħall-merħla lil Ġużeppi. F'Salm 100 vers 3 insibu, Aħna l-poplu tal-Mulej u n-nagħaġ tal-merħla tiegħu. Il-Messija jidher ukoll bħala r-ragħaj tal-poplu ta' Alla. F'Iżaija kapitlu 40 vers 11 insibu, Bħal ragħaj li jitma' l-merħla tiegħu, fi driegħu jerfagħhom. Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu li hu kien ir-ragħaj it-tajjeb li kien lest li jħalli ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Dan insibuh f'Mattew kapitlu tmintax vers tnax, f'Luqa kapitlu ħmistax vers erbgħa u fi Ġwanni kapitlu għaxra. Meta ra il-folla tan-nies fil-bżonn tal-protezzjoni u l-kura, Ġesù ħassu mqanqal biex iwieġeb għal dan il-bżonn tagħhom b'attenzjoni kollha mħabba u ħniena. Imħabbtu kienet imħabba personali għal kull persuna li kienet tirrikorri għandu bil-bżonnijiet tagħha. Pietru l-appostlu sejjaħ lil Ġesù bħala r-ragħaj u l-għassies ta' ruħna. Fl-ewwel ittra tiegħu, kapitlu 2, vers 25. Inti għad doqt il-paċi u s-sigurtà ta' ħajja taħt il-ħarsien ta' Ġesù? Ir-ragħaj it-tajjeb? Fil-persuna ta' Ġesù naraw il-mod kif Alla jħarisna u jieħu ħsiebna. B'viġilanza, bil-paċenzja, bi mħabba u b'għożża kbira. Fil-battalja tagħna kontra d-dnub u l-ħażen, Ġesù huwa dejjem lest li joffri l-għajnuna, il-qawwa, u r-refuġju tiegħu. Inti dejjem tafda fil-grazzja u l-għajnuna tiegħu. Mulej, inti tħarisna u tipproteġina minn kull ħażen. Għenna nintrabtu dejjem iżjed mal-kelma tiegħek u nafdaw fil-għajnuna tiegħek f'kull ċirkustanza li ngħaddu minnha. Amen, li dejjem insib il-mistrieħ u l-ħarsien fil-preżenza tiegħek. Amen.